Salam dostlar Sfulçy kanalymyza hoş gördük sizi şu gün görkezjek wideomyzda tiktokdan nädip pul gazanmaly Dostlar nädip tiktokdan pul gazanmaly köp kişi sorag berýär ýutubdan nädip pul gazanmaly instagramdan nädip pul gazanmaly telegramdan nädip pul gazanmaly tiktokdan hem pul gazanyp bolýarmy ýam diýýän soraglar bar dostlar sebäbi ki adamlar näçe millionlap adam 1 milliardmy 2 milliarda bar şu tiktogyň alynmasy play marketde dostlar onça adam Işini taşlap beýdip wideo düşürip goýmaýa tiktokdan myrza bolmasa peýda bolmasa meselem ýutubdan şu wagt siz köp kişi pul gazanýa zat etýä ýutubdan näçe näçeläp pul gazanýalar şoň üçin wideo goýýalar köp kişi özi höwes edýärem näme diňe höwes edeniň bilen bolmaýa size köp zat etmek üçin çykdaýjam gitýä arasyna ondan ýutubyň özünden pul gelýä size o zatlara aýratyn wideo goýaryn gerek bolsa aşakda kommentariýa ýazyň dostlar ýekeje haýyş Kanalymyza agza bolup laýk basmagy unutmaň we aşakda Podelitsia paýlaş düwmejigine basyň. Dostlaryňyz bilen instagramdan, whatsappdan, twitterda boý zatlaryny paýlaşmagy unutmaň dostlar. Kanalymyza goldaw berseňiz kanalymyz ösüp gidýär dostlar. Onda näme wideomyza geçeliň dostlar. TikTokdan nädip pul gazanmaly? Wideoň asyl manysy TikTok. TikTokdan nädip pul gazanmaly? Siziň TikTokdaky agza sanyňyz 1000 den ýokary bolmaly. Diýýän, müňden ýokary bolmaly. Ondan soň müňden ýokary, müň, iki müň, on müň, ýüz müň, million az-az kanallar hökman pul gazanýarlar. Bilşiňiz ýaly, bilýän pul gazanýarlar. Nädip pul gazanýarlar? TikTok-yň özi pul berýärmi? Muny ýa soraglaram ýüze çykýar. Dostlar, TikTok-yň özi pul bermeýär. TikTok-yň özi pul bermeýär. Näme üçin? Sebäbi TikTok-da pul Pul zady ýok pul berilmesi siz siz müň prosmotr etýäňiz meňkide şu wagt diňe zat bar näme şo men indi tiktogy ýaňy açdym şony sizde görkezip biljekkä men diňe aýdyp geçjek suratyny görkezerin häzir nä tiktok häzir Ine görşüňiz ýaly tik tok tik togyň içi şy tik tokda özüňiz janly ýaýyn açmaly prýamoý efir ýani göni ýaýlym üç dilli aýdyp beräýinä her hili zata düşünýänler üçin özüňiz müň agzadan geçmeli prýamoý efir açmaly müň agzadan geçip hemme kişi siziň wideolaryňyzy halamaly görmeli laýk atmaly bilýäňmi dostlar ünlü bolmaly la indi opşy ondan Her kim müň agzadan geçýär, siziň özüňiz janly ýaýyn, prýamoý efir, açyp ugraýaňyz. Ondan soň aşakda görşüňiz ýaly, meňkide intäk, men kän edil düşünemok, ýöne menem gördüm, size gürrüň berýän dostlar. Prýamoý efir açýaňyz, aşajykda görşüňiz ýaly, Aşakda ine ştaýçykda çüňkçe agaçda ine ştaýda zat çykýar. Näme şoňa ýörite şep sowgatçyň surat çykýar. Ine şu bir gyz prýamoý efire otyr şu wagt. Ine onda aşakda şu sowgatçyga basýan dostlar, ona ýokary tutýan görşüňiz ýaly bakal, çaý, salam, merhaba zat ýazyp duran sözler bar. TikTok karta çatylan bolýar. Onda siziň özüňiz şeýdip üstüne basýaňyz, oň hasabyna pul geçýär. Bilýäňmi dostlar, ondan pul geçýär, ondan siz şony ol siziň özüňize barýar. Ondan ýörite janly ýaýynyňyz gutarýar, prýamoý efiriňiz gutarýar welin hem ýokarda plança minut geçdi, plança minut geçdi, imo girýänler görýändir bilýäňmi? Özüňiz araňyzda gürleşilençe edip bolýar, ondan plança minut doldy, plança minut doldy görkezýär. Onuň näçe, näçe size näçe köp, näçe pul geleninem ýokarsyna görkezýär. Plan, plança pul geldi. Ondan o puly nädip çekmeli? YouTube, TikTokdan pul çekilişi edil şol bilşiňiz ýaly. Oňa degişli öz kartyň hasabyňy açmaly. Ondan TikTokda Hasabyňda azyndan ýigrimi dollardan köp bolmaly, ýigrimi dollardan az bolsa çekip bolanok. Ýigrimi dollardan az bolsa onuň näçe çekjek bolsaň ýazýaňyz. Mes ondan oň gelme wagty dört bäş günde siziň hasabyňyza şo pul geçýär dostlar. TikTok op şular ýaly. Näle wideolar goýulýar bular her hiljek gidjek wideolardan TikTok ýagny täze ösüp başlan programmalaryň biri gaty öňde güýçli gitýän programma gaty kän kişi ulanýar. Kän kişi tiktokdan pul gazanýarlar sizem biler bir zat eden bolsaňyz wideomyzy halan bolsaňyz indi näme tiktoga başlaýas hemme kişiň işinde üstünlik dostlar wideomy halan bolsaňyz laýk basyp kanalyma agza bolmagy unutmaň dostlar başga wideo isleýän bolsaňyz teswirde hökman ýazyň onda näme hoş sag boluň.